Heval xwe bêr û met meke jî na bi dijmin re ki ne destê bi destê dijmin e çinda go kurd bî dijmin e dijmin bi van xapan gelek millet di bin linga birin ma ne bi vî rengê teres dûr û dirêj em kuştine her dem li pey doza xwe bin guh mit ne sozê dijmin e jîna di bin destê neyar çinda di rej bî mirdine. Dem baş Emed xeleka xwe ya yazdeh de ji programa Pendên Kurdî digel we bin. Di vê xelekê de em ê pendên girêdayî bi dost û hevala û dijmin û neyar pêşkêş bikin. Meteloka me pêşî dibêje, Hinek heval in û hinek çav li mal in. Tê gotin hevalê rast pişta xwar rast dike. Ango hevalê xwar rast dike û wîna ji xerabiyê û niqenciyê dûr dike. Dibêjin hevalê roja xweş in ne hevalê roja reş in. Hevaltiya li xerîbiyê weke birayê ji zikê dê ye. Rasta hevaltiya li xerîbî ye, şêrîn e weke biratî ye. Ev metelok pirê caran di nav civakê de tê gotin, Dibî tu hevalekî bê nan û xweyî, ango zû hevalê xwe tavêje û ne wefadar e. Tê gotin hevalên ketiya tune ne û hevalê xwarinê tim xeyîdî ye. Pindin û çîrokin Bi hevaltiya lawiran hatine gotin, dibê weke hevaltiya gur û muhêya, ango ev hevaltî bi derewa ya û ti carî çê nabê û çêne bo jî. Weke hevaltiya rovî û qulingê ye. Ev metelok û çîroka xwe gelekî hatiye ser ziman. Qulingê xwarina rovî xiste kundirekî dev zirav de, û rovî jî xwarina qulingê danî ser latekî bilind. Her duwa jî ew xwarin nexwarin. Vêce ev naveyê bû weke ezîma rovî û qulingê. Hevalê te bigirîne çêtir e yê te bikenîne. Diyar e. Diyar e? Di wextê xwe de hat. Kefs ez ê çikî jêr bêjim. Ti zanî diyar, ti di wextê xwe de hatî. Me xelek disewrand û pendek hate ber min, pend dibêje, Dibê hevalê te bigirîne, çêtir e yê te bikenîne. Min got, Helbet divê tu vê zanîbî, yanî çênabê tu vê nizanîbî. Çima ez û hevalê xwe her tim em heneka dikin, bi hevdûre dikenê, çima çêtir ê min bigirîyêne?

Veciha ma bi xatirê te. Dibêjin dijmin bi halê dijmin nizanê. Ango dijmin rewşa xwe ya aborî û tindiristî vedişêre, nahêlê neyarî wî zanîbê bi çi dimara wî dê. Yê ku dijminekî wî hebê, wê xanî wî tim nebê. Tê gotin, Reh bibe boz, dijmin nabe dost. Ev metelok pir di nav Kurda de belav bûye, wateya wê ne, dibê dijmin çiqasî herê mala Xwedê bibê mala, bibê şêx, çiqasî ew rihê dirêj bikê, nabê dost. Ev pend pir xweş e, wateya wê ne pir zengîn e, dibêje, Sed dost hindik in û dijminek gelek e. Dîsa jî dibêje dijminê malê xwe ye. Ango comerd e, dest bela ye, pêl malê xwe dike, nanek û gayek li nik wî wek hev in. Divê dijminê bavan nabin dostê lawan. Dibê dijminê li nav mala Weke xewa li newala. Em ê li vê derê herin cemdadê bê çi dibêjin. Walla la o dijminatî ne xweş e. Dibê bera heft sala ve la cela bê ne rojekê dijminatî bî. Dijminatî zehmet e. Dijminatî min dîtiye kes nebîne kurê min. Anê tu nizanê çi çê dibê li newala. Tu dimenê av te dirabê, e, tiştin te bixwin, tu nizanê newala çi çê dibê, nizanê. Kengê dijminê te bi dê devê derî, tu nizanê. Û rihê te destê te de ye.